Hemm ix-xogħol filgħaxija fid-dar. Allura meta kienu jgħidu talba qabel ma jorqdu, se norqod u nistrieħ, se norqod u nirpoż. Ta' varjanti ta' ċertu talb li kien jingħid jingħad qabel l-irqad. Dilik dik li għadt int hemm ħafna varjanti tagħha, jiġifieri hemm meta jgħidu biex norqod u nirpoża jqabblu magħha l-isem ta' Santa Roża wkoll. Jiġifieri hemm diversi metodi kif jgħiduha dik, imma interessanti li semmejtha il għaliex dik hija waħda mit-taqbiliet li kienet ta' devozzjoni. Ok, semmilkom. Grazzi tal-programm. Grazzi u saħħa.
Bye. Il-fatt għandna semmija oħra fuq il-linja. Hello.

Għajdut ukoll, ta' Eħe, dik fiha.
Ngħidilhom jiena u jibdew jibdew. Le, ma id-daħ insomma jsir spontanjament dawk il-ħinijiet. Eh. Imma dawna kienu jingħadu veru dawn it-taqbiliet. Eh. Dawna kienu għamla ta' talbiet, fihom kienu jdaħlu ċerti affarijiet li mhux bil-fors huma devoti wkoll. Mhix tajba lura tal-ewwel waħda. Tajbin anzi, eh. il għaliex fihom ħafna fdalijiet tanti tef differenti. Huma imħalltin ma' oħrajn, għalhekk ma jkunux dejjem ċari. X'kienet l-aħħar sentenza li għad l-ewwel, meta tibża' minn xi ħaġa jew ma nafx kienet? Terenzju Papas. Min jitkellem ikun fortas, hemm ħaġa taħt is-sodda jkollha l-widden fuq ir-ras. Tela', niżel, niżel, tela', jirrispondu huma. Hemm ħaġa taħt, Tela' niżel, niżel tela' l-aħħar eh. kelma tas-sultan, imbagħad ma jitkellmux iżjed. Eh, eh. Għal kont niġri warajhom meta jagħmlu. Eh, le imma anke meta tgħid l-aħħar kelma tas-sultan, fl-imgħoddi fi żmien l-ordni s-sultan kien il-Gran Mastru. Kien hemm ukoll il-papas dak iż-żmien u qabluha mal-kelma fartas. Dawna kienu parti mill-ħajja tan-nies speċjalment ġol belt, imma mbagħad infirxu fl-irħula l-kbar ukoll. Iva. Interessanti ħafna.

U tiftakarha minn mindu kellha xi għexar snin preċiż wara l-gwerra li għaddiet, l-Ewwel Gwerra Dinjija, isu fil-1919. Jekk nistgħu nisimgħuha, imma aħna nħalluha għal ħin ieħor, imma rrid insemmagħhilkom f'xi ħin. Dinha qed ngħidilkom il-għaliex. F'xi drabi niġbru xi recordings mingħand nies, swejħin u darb'oħra meta niltaqgħu għandi anki xi kliem illi kienet tgħid ommi stess li issa mejta illi kienu ta' żmienha meta kienu żgħar u għalhekk aħna f'dan il-programm qegħdin nippruvaw nitkellmu mas-semmiegħa biex jgħidulna xi taqbiliet jew kliem ieħor li semgħu jew jafu huma.
Guido, nieqfu ftit hawnhekk u minn hawn ftit ieħor nitkellmu wkoll ma' aktar semmiegħa li għandna fuq il-linja. Ngħaddu biex nisimgħu aktar semmiegħa li jieħdu pjaċir ukoll jitkellmu dwar dan is-suġġett u jkunu ta' għajnuna wkoll għal semmiegħa oħra. Hello! Hello! L-għodwa t-tajba! L-għodwa t-tajba!
Jiena ħa ngħidlek talba.

Sibet knisja daħlet fija, mimlija bil-qaddisin, imbirkat dik it-tarbija u imbierek dak il-ħarib. Sibda salib, imħadda kuruna, min iħobb lill-Bambiex Kejken ikollu xorti u vintura. Eh, dir Dik ġifieri. għalmiti lin-nanna. U tiftakarha bl-amment. Għandi 62 sena jien. Ilha ħafna li għalmitielek, mela, Ejwa. eh, eh.
U naf oħra. Għidilna.
L-għarajjes ta' Ġesu Kristu, kemm iħobbu jħobbuni,

ta' qbiliet is-semmiegħa tagħna. Hello! Hello! L-għodwa t-tajba, Sinjura. L-għodwa t-tajba lilek ukoll.
Għidilna. Sur La Franco, jiena dejjem kont inkun ma' missieri. Eħe. U kont nisimgħu dejjem jgħid it-taql-it-taql-it-taql-it-taql. Ta' qbiliet. Ta' qbiliet. Taf Buġibba kemm kien il-bogħod qabel? Iva, iva. U kien jgħid it-taql-it-taql di. U ħanini mar Buġibba. Eħe. Minn hemmhekk ma jiġix bl-ebda. Mar iġib il-ħaxix tal-fies, minn hemmhekk ma jiġux nies.

U qabel kienu jimxu bogħod ukoll, kien ikollhom jista' d-dar tagħhom f'post. U l-għal għal bogħod ħafna jdumu jimxu xi erba' sigħat biex jilħquha, ġieli kien ikollhom postijiet 'il bogħod ukoll. Ġifieri forsi għalhekk qed issemmi li Buġibba ma kien ma kienx magħruf bħala post fejn imorru n-nies qabel, fil-fatt hekk kien hu. Imma l-żminijiet jitbiddlu, Buġibba spiċċat m'għadhiex kif kienet, saret ħaġa oħra. u jekk kien hemm xi għajdut konnessi magħha spiċċaw. Dik li qed tgħid int naħseb l-unika waħda li fadal li għadhom isemmuha kif kienet fl-imgħoddi. Imma baqgħet veru baqgħet f'moħħi. Le għax meta tkun żgħira jew meta tkun żgħir l-ewwel kliem li tisma' tiftakru għax jiena stess niftakar l-ewwel taqbiliet li kienet tgħidli ommi anki meta kelli erba' snin u ħames snin. Oħrajn tas-sena li għaddiet ma niftakar xejn imma ta' dak iż-żmien l-ewwel impressjonijiet niftakruhom sewwa u ta' min jgħidhom. Anki lit-tfal biex joqogħdu jgħaddu ż-żmien jgħidu xi ħaġa. Veru, veru. Aha, nirringrazzjawk, Alright, thank you, ta. ta, bye. Saħħa Sinjura. Hello! Hello! Fil-fatt kellna semmiegħa oħra fuq il-linja. Infakkar lis-semmiegħa tagħna li n-numri tagħna huma 2-4-6-7-1-4. Semmiegħa oħra.
Hello? Għidilna. Jiena għandi talba li l-mamà kienet iġġalna ngħiduha qabel noħorġu. Knisja kif tispiċċa l-quddiesa jew xi adorazzjoni. Eh, mhux qabel torqdu, qabel toħorġu. Qabel noħorġu mill-knisja konna ngħidulu, Ġesu, se mmur se nħallik, m'għandix nagħtik, intik dak li wettek, nubieti ma nżidx noffendik. Eh. Ġesu, se mmur se nħallik, mhux għax bajt mill-orazzjoni, inħalli qalbi fuq l-artal biex dejjem tadurak. ikun magħruf, maħbub, adurat Ġesù fis-Santissmu Sagrament tal-artal. Eh, qabel tħalli l-Knisja. Qabel inħallu l-Knisja, eh. kienet ta' din is-sejħa nitkellmu ftit ma' Ġesù Sagramental. Eh, daw kienu talbet ħelwin illa lix madnix nużaw lilhom issem oħrajn organizzati u mod ieħor.
Il-fatt li semmi l-kelma orazzjoni u dak li bit-Taljan juri li dina ġejja minn żminijiet mhux mill-iżjed qodma Imma għamilhom anki l-aħħar mitt sena u mitej sena, ħa? Għax dak iż-żminijiet kien hemm ħafna kliem bit-Taljan imdaħħal fil-lingwa tagħna. Imma interessanti ħafna għax. Imma dina bil-Malti, veru bil-Malti. Le le, bil-Malti, imma l-kelma qed ngħidlek orazzjoni flok talb. Dika kelma daħlet mit-Taljan li rrid ngħidlek għax anki għalhekk għedtilkom fil-bidu li kulma ngħidu taqbiliet u hekk jistgħu juruna ħafna informazzjoni. Imma qabel Kull ċaqliqa konna ngħidu talba, jew meta toħroġ mid-dar, jew meta tidħol id-dar, jew meta tidħol il-knisja, meta toħroġ mill-knisja, filgħaxija, filgħodu, f'nofsinhar. Kien il-ġurnata kollha u kull ċaqliqa kien fiha t-talb. Vera dnub li daż-żmien ma tantx għadhom jissemmew dawn l-affarijiet. Le, m'għadhomx jissemmew veru għax hemm oħrajn minflokhom imma. Allura b'hekk jintilfu dawna imma ta' min iżommhom fis-sens li nibqgħu ngħiduhom biex infakkruhom il għaliex dawn huma parti mill-kultura tal imgħoddi kif konna ngħixu fl imgħoddi. Nirringrazzjawk ħafna ta. Saħa sinjura. Eh, għanna aktar eh, semmija fuq il-linja? Għajdinna, għajdinna. Jien mhux biex ngħidilkom ta' taqbila, biex ngħidilkom kif tixtri. Dat-taqbiliet fuq xi ktieb hekk għat-tfal? Le le, sew għamilt saqsejt. Issa dawn it-taqbiliet ma ssibx tixtrihom bħala ġabra fihom hekk, imma tintaqa' magħhom waħdiet l-hemm u l-hawn f'xi kitbiet folkloristiċi li jagħmlu kittieba u anki ġieli għamilt jien u kittieba oħrajn bħal Casal Pullicino u anki Patri Manwel Magri li kien l-ewwel kittieb tal-folklor Malti l-hemm u l-hawn. Huwa ġust De Soldanis li kien kiteb l-ewwel bil-Malti f'tip ta' dizzjunarju jew kitbiet fuq id-drawwiet tal-Maltin. Ma ssibhomx ktieb sħiħ waħdu u ssib anki kliem ta' qbiliet li jingħadu Għawdex ġo kotba u pubblikazzjonijiet u artikli oħrajn. Dawna mhumiex miġburin sħaħ f'wieħed. Għax hija ħasra li jintilfu. Le, le, fil-fatt ma jintilfux il għaliex hawn min jistudja 'l hemm u 'l hawn u jżomm rikord tagħhom. Il-quddiem dejjem ikun hemm ċans illi dawn xi darba jinġabru iżjed għal biex jisibuhom in-nies ta' kuljum ngħid aħna għax bħalissa min min hu studjuż u jistudja jaf fejn isibhom miktubin f'xi artikli mxerrdin l' hemm u l hawn fil-libreriji tagħna u hemm oħrajn f'xi pubblikazzjonijiet l hemm u l hawn imma mhux bħala ġabra sħiħa tagħhom. Tkun ħaġa sabiħa jkunu aktar. Eħe, le għax ma jintilfux, jiġifieri. Kull min jistudja qiegħed jagħmel sforz li jiġbor kemm jista' qabel jispiċċaw għal kollox u 'l quddiem aktarx illi jkun hemm aktar pubblikati biex kulħadd jista' jaqrhom. Ok, thank you, prosit tal-programm. Sinjal sinjura.
Ngħaddu għal telefonata oħra Guido. Hello. Hello. L-għodwa t-tajba sinjura. Hello, kieġbok jiena biex ngħidlu fuq waħda. Għidilna, għidilna. Eħe, aħjar, għax kif għedt l-ewwel kull ħin tal-ġurnata kien hemm talbiet u taqbiliet. Għidilna. Hello, naħseb li qegħdin imdaħħlin f'xulxin. Le le, kompli għid.
Sinjura, fil-fatt, fil-fatt, sinjura. Ommi kienet għalmitna talba ta' billejn u jiena nfatti ġifieri di antika ħafna. U bqajqes qed nallim anke lit-tifla tiegħi u baqgħet tajda. Talba hija Ġesu tiegħi. Jiena sejra norqod, ma nafx nerġax inqum. Inqerdnu biti l-Alla bħalli kieku l-konfessu. Ġesu tiegħi, jiena sejra norqod, ma nafx jkun fija. Nqerdnu bih ta' l-Alla u l-Verġni Marija. Eħe. U Ġesù Marija, Ġesù Marija, Ġesù Marija għal tliet darbiet. Għandi mmut, għandi mmut, għandi nsir trapudut, nħares lejk Mulejja. Eħe. Bi dnubieti venjali u morali. It-talba ta' filgħaxija din. It-talba ta' filgħaxija, eħe. Lanqerru m'għand Papa, lanqas għand Isqof, lanqas għand Kardinal. Inqerrhom għandek għaliex inti taf il-kuxjenza tiegħi. San Mark, San Ġwann, San Luqa u San Mattew, l-erba' Evanġelisti ta' r-ruħ tiegħi, Ġesù, Ġużeppi, Marija. Sabiħ ħafna, hu. Jiġifieri dinha l. Dik kienu jgħiduha fl-antik, hu, kienu jgħiduha jien għallmitha lin-nanna, n-nanna għallmitha lil ommi bħal speċi u jien qed ngħallimha lit-tifla li għad għandha ħdax-il sena.
Le, tajba din, anzi daqsxejn twila ħdej oħrajn di t-talba għax issemmi ħafna qaddisin u affarijiet oħrajn. Hi, hemmhekk kienet mitluba li ngħid il-veru biex nitgħallimha bqajt niktibha u bqajt ngħidha dejjem. Eħe, illa li. Għadni sal-lum ngħidha. Għax kif għadna l-ewwel dawn hemm ħafna varjanti tagħhom it-talb ta' filgħaxija għax kulħadd kien iżid u jnaqqas u jimmodifika anki skont ir-raħal.

Hello. Hello. Lodwa tajba. Għajdilna. Lilkom kol. Jiena biex ngħidilkom talba ta' billejn kienet talmiti lil nanna tiegħi. Eħe, għajdilna, għax daw hemm ħafna varjazzjonijiet tagħhom. Sejr norqod u nirpoża, ruħi noffri l Santa Roża, ma nafx x'ikun fija, noffri ruħi l Alla u l Marija. Malli norqod, malli nqum, malli nimxi kull fejn immur, Ġesù, dnubiti tafhom, midd idejk u berikni l-Għat tal-Indiema ngħidha bil-qalb. U mbagħad konna ngħidu l-Għat tal-Indiema wara. Eħe, eħe.
Ġifieri dik ha talba ta' filgħaxija qabel torqod. Eħe. Paritx dik li qalet is-sinjura ta' qablek, imma ta' qablek kienet ħafna itwal u semmiet qaddisin oħrajn. U għalhekk semmejt li dawn ħafna varjazzjonijiet tagħhom skont l-irħula u l-bliet fejn kienu jingħadu, ġieli anki kienu jsemmu l-qaddisin tar-raħal li kien ikollhom fil-knisja u ġieli jkun hemm min itawwal u jtawwal u ma jispiċċa qatt ukoll. Imma skont lil min kienu qed jgħidu dat-talbiet għax lit-tfal kienu jżejnuilhom ukoll biex jgħmluhalhom interessanti wkoll. Nirringrazzjawk, Sinjura. Thank you, prost.
Saha Sinjura.
Hello. Hello. L-għodwa t-tajba lilek ukoll, Sinjura. L-għodwa t-tajba. Eh, jiena m'iniex kbira ħafna u niftakar lil mami tiegħi. Imma tallimta minn għand xi ħadd ieħor. Ejja, żgur. Taqbil imma mhux. Eh, li ma importax, mhux bil-fors talba, ġifieri, eh, le le. Propjament Tittaqta' fl-aħħar x'inhi? Eħe. Xi ħgemguni qiegħda. Eħe. La siġar waqqas fjuri. Ragħwa bla sapun. Min jaqtagħha kaċċatur. Din hija l-ħaġa moħġaġa. Din ħaġa moħġaġa. Din tip ta' ħaġa moħġaġa jew riddle jew indovinelli kif kienu jgħidulhom, eħe. Eħe.
U mbagħad jiġifieri jippruvaw jaqtgħu għax ġieli anke ngħidha lit-tfal jien. Għandi t-tfal tiegħi. Eħe. Tħallilix bil-kurżità, sinjura. Le, le. Baħar. Baħar għax bir-ragħwa sew, ejwa. Għax siġar ma jikbrux. Qabel telaq għidilna l-aħħar waqt biex ma ma semaħhiex sewwa jkun jaf x'inhi baħar fil-ħaġa moħġaġa din. Nerġa' ngħidha?
Hekk jogħġbok, mhix twila. Xieħ gemguni,
la siġar waqqas fjuri, ragħwa bla sapun, min jaqtagħha kaċċatur. Mbagħad tgħidlu x'inhi u jgħidlek jibda jgħid il-baħar trid tiġi. Eħe, għandna mijiet ta' ħaġa moħġa, ġieli qed meta tibdejha tgħid ħaġa moħġa, jew inkella tgħid hawn ħaġa, jew inkella l-kelma ħaġa biss. Din kienet logħba li kienu jgħiduha jagħmluhom ħafna dawn l-logħbiet hekk. U interessanti ħafna għax kienu jkunu maħżubin tajjeb. Imma kienu jitgħallmuhom l-iżjed bil-widna, ġifieri jisimgħuhom u jirrepetuhom, jitgħallmuhom bl-amment. Imma hawn miktubin minnhom għax is-Sur Carasar Policino kien ippubblika erba' pamphlets, ġabar fihom kemm seta' minn daw il-ħaġa moħġaġa. Imma għad baqa' ħafna oħrajn li għad jridu jiġu miġburin. Grazzi ħafna. Thank you, bye.
Saħa sinjura.
L-aħħar telefonata. Hello? Hello? Għad kena semmija oħra fuq eh, din il Għajdinna, għajdinna.
Għajdinna. Ħanajna, kienu ftit templet wahda għaltilkom fuq dik. Eh.

U ħadu miegħu għamlu fl-iskora fuq daru. U ħadu miegħu id-dar. U daħlu d-dar. U tab il-mara mat-tabib insomma u jixorbu. Dejjem kien hemm taħwid fid-dinja. Kompli. U din il-mara bdiet tgħid ħanini ma buġibba minn hemm ma jiġi l-ibda, ħanini ma l-bufis minn hemm ma jiġux nies. Eh, ġifieri għandek idea tagħha l-istess waħda li qalet dik sinjora, imma varjata mod ieħor. U mbagħad dar-raġel qallha ħaninek rani u rajtu, fuq spallejja jiena rfajtu, wara bibek jien ġibtulek, U ġo darek daħħaltunek. U dik tidħaq għax ma ndunatx. U mbagħad bravu, bravu, bravu. U mbagħad qallu r-ran, qallu issa għajt waħd inti tal-ixkora. U dan minn ġol ixkora qallu mod qamħ jiena wettek, mod tuwejba ser natik. Bit waħda ħolli xkora u bl-oħra żomm l-tabik.
Le, interessanti, għandha mnej kienet ċianja u kol din. Illa lix ħafna minnom li kienu forma ta' storja kienu jkunu għanijiet u kol. Nirringrazzjaw ktax interessanti ħafna u taqbel moħra. Ikonna eh, ċans ċempel darboħra u kol ik tiftakar xaħġa oħra. Meta nintaqaw nar it-tlita li ġej. Eh, Grazzi ħafna. Insellmulek Sinjura u saħħa. Fil-faċ taqt li nkomplu nieħdu aktar minn dawn it-telefonati. Imma jistgħu jkomplu nhar it-tlieta li ġej għax dawn ma jispiċċaw qatt, imma interessanti ħafna u ta' min jismagħhom. Fil-fatt kif qatt inti jkun hemm ħafna varjazzjonijiet anke meta konna żgħar nagħmlu mod konna inkantaw dik it-taqbila onġi onġi onġella pereżempju. Bom bom il-bieb onġi onġi onġella. Dik waħda minnhom. Għandna mnejn nitkellmu fuqha wkoll darb'oħra. Iva, dwar dan inkomplu nitkellmu bħal-lum tmint ijiem. Għal-lum, grazzi Guido, nirringrazzja wkoll lis-semmiegħa u xekk li pparteċipaw magħna u qalulna anke talb u taqbiliet li forsi ħafna mis-semmiegħa l-oħra ma kinux jafu dwarhom. Eħe, nippruvaw niġbru iżjed nhar it-Tlieta li ġej. Grazzi Guido, nagħmlu appuntament.